Барча олуг мактауларыбыз булгайды Алла Субхана Тәгалә безгә, юктан бар итүчебезгә. Барча кылган гыйбадәтләребез анын ризалыгы өчен булгайды. Ул безләрне туры юлдан итүче, ул безләрне ризыкландыручы, ул бөтен нәрсә бар дөнья йөзендә безләргә бирүче. Һәм ахирәттә җәннәтне, җәннәткә ул гына

Кавемен, рукардәшләрен туры юлга чакырды. Без күрдек Ибраһим аләйһиссәламне ничек Аллаһ Тәгалә ут белә сынады, кайсыга кырык көн утын җыелган иде. Без күрдек теге җома вәгазебездә ничек Ибраһим аләйһиссәлам белә бәһәсләште Намруд патша и ничек Намруд патша һаляк булды. Һәм шул вакыйгалардан соң Ибраһим аләйһиссәлам юнәлде Шам җирләренә, Египет җирләре бөгенгесе көндә, мөмкин әйткәндә. Шунда китте, ян юлдашы Сара белә һәм янында булды Лут аләйһиссәлам. Һәм шул вакытта барганда алар бер урынада тукталды. Тагын Ибраһим аләйһиссәламне Аллаһ Тәгалә тикшерде. Һәм монда бар иде патша яки бер кеше, кайсы зур дәрәҗәдә иде, күрде Сараны һәм анарга бик ошады. И шул вакытны сорады теге каян бу кыз, кем бу кызы. Ибраһим алейһиссәлам шунда яңгалап, өченче мәртәбә яңгалавы булды. Әйтте, Бу минем сеңелем. Ләкин бу теге яңгылау булмаганда, ләкин Ибраһим алейһиссәлам инде әйттем теге вәгаземдә дә, шул өч яңгылда куркар җәһәннәмгә керүгә. Кайчан кыямәт каһәрләре булыр, Аллаһ Тәгалә каршында бөтенесе булыр, и барлар, теге бөтен пәйгамбәрләргә

Шул сәбәпле мине Аллаһ Тәгалә үземне җәһәннәмгә гыргытмасын. Сөбханалла. Бат нинди курку булган Аллаһ Тәгаләдән. Ә безнеке көненә ничә мәртәбә янгалыйбыз? Кәпме алдыйбыз? Безнең өмеребез, әйтәбез даже, янгал, ярты тормыш. Шуңа күрә без куркмыйбыз керергә җәһәннәмгә.

Мин чирлим, мин бара алмыйм. Кайчан аны чакырдылар, әтиесенә әйтте, мин чирлим, мин бара алмыйм. Бисмиллаһи рахмани рахим. Фәкалә инни сәкыйм. Ибраһим алейхиссәлам әйтте, мин чирлим, мин бара алмыйм. Ләкин анын сыле иде, нәрсә? Потларны ватырга, потларны халәк кылырга. Икенче мәртәбә Ибраһим алейхиссәлам кайчан яңгалады?

Качан шул патша алды, кушты китерергә Сараны, һәм тотынырга теләгәндә, шул патша калтырана башлады. Нәкъ дисәң, Сара анабыз да Аллаһ Тәгаләдән соралды, Ибраһим галәйһиссәлам да соралып тора иде. Һәм икенче тапкыр тотынгысы киләде шул хатынга, Сара анабызга, ләкин

Без уйлыйбыз, что безнеңчә дөнья бара. Без шулай ха эшлибез дә, дөнья төгәл була. Без шулай эшлибез дә, эшебез уңды. Ләкин һәрбер нинди эшебез булса да, без Аллаһ Тәгаләдән ярдәм соралырга тиешбез. Аллаһ Тәгаләдән ярдәм соралырга тиеш без. Аллаһ Тәгалә җәмиятен бирүчегене без белеп торабыз, Аллаһ Тәгалә дөньяларны алып баручы. Шуңа күрә дәванын әһәмияте бер нинди байлык та йетми, бер нинди көч тә йетмидер. Шуңа күрә аннары соң Ибраһим алейһиссәлам Сара анабыз белә һәм Һаҗәр юлландылар Палестина, хәзерге вакытта ка Әл-Акса мәчетләре, яки шул Иордания җирләре янына, Аллаһ Тәгалә үзе белүче, шул якларга күченделәр торырга. Һәм Сара анабызнын баласы булмады Ибраһим аләйһиссәламнең. Һәм монда алар үтенечкә калган иделәр, һәм Сара анабыз күңеле белә бәхилләп, Кушты Һаҗәрне коллыктан ебәрергә дә и анарга үләнергә. Үләнгәч, озак та төгел, Һаҗәр анабыз корсакка узды, балага булды һәм бала тапты. Ләкин Сәра анабыз бәхилләп бирсә дә, күңелендә авырлык иде, то что Ибраһим алейһиссәламнең Һаҗәрдан бар баласы, И шунда теләми башлады. Күрсәтте, күңеле белә һәм әйтте, Әй Ибраһим, бар, боларны алып кит биретен. Һәм Алла Сүбхәнәһү Тәгаләдән дә килде әмер. Әмер Һаҗәр анабызны да Исмаил аләйһиссәлам белә итеп сахрага калдырырга. Бу бик тә авыр җәмиятем. Яңы беренче бала. Ләкин Аллаһның әмере ул әмер. Бат нинди авырлыкларга пәйгамбәрләр килген. Безнең бер генә авырлык килсә дөньяда, тотынабыз еларга, Аллаһ Тәгалә безне яратмыймы соң, нәкъ безне болай эшли? Бу дөнья җәмиятем экзамен. Шуңа күрә авырлык килсә дә без сабыр итеп төгәл генә Тормышыбызны яшәргә тиеш без. Аллаһ Тәгаләдән соралырга тиеш без юллар Аллаһ Тәгалә ачсын. Яраткан баласы беренче баланы да Аллаһ Сүбхәнә Тәгалә әмер итте итәргә. Ибраһим алейһиссәлам гә Һаҗәр анабызны хәзерге вакытта Мәккә шәһәрендә калдырырга. Һәм шул вакытта итеп куйгач, калдырды су, калдырды әзгени хөрмә, финики, и әйтте, сез монда каласыз. Хаҗар анабызның белегез ут э, ком чүлендә бер зат та юк, бер зат та үсми, су да юк тәре яннарында. Ибраһим алейхиссалам калдыра яраткан баласын да һәм Хаҗар хатынын. Бер зат та вәд юк. Без уйлыйбыз, дөнья без теләгәнчә барыр. И хәзерге вакытта без күрәбез, Мәккә шәһәре гөрләп тора. Алла Субхана Тәлә теләсә шәһәрләр була, теләсә авыллар була.

Шуңа күрә җәмгыятьтән беренче сәбәп безнеке диннән китү. Ул авыллар да тетелә, шәһәрләр дә тетелә. Шуңа күрә, если без Аллаһ Тәгалә белә элемтә булсак, мин күреп торамын, кайсы авылларда мәчетләр күп, балалар укый, Коръән укый, Коръәни хафизлар чыга. Ул авыллар тетелми, туры, халык эшкә дә йөри, эшли дә, таба да, ризык та, әлхәмдүлләһи әйтәләр, намазларына да йөриләр, гыйбадәт тә кылалар. Безнең җәмгыятем дөнья бару не зависит, ничәгә әйткәндә. Аллаһ Тәгалә теләсә, ул була. Бүген безгә дә тәүбә итеп, Аллаһ Тәгалә юлына кирәк кайтырга. Аллаһ Тәгалә юлына кайтырга. Һәм Хаҗар анабы шунда сорала, Әй Ибраһим, нәк безне бире калдырасың, елый, бер затта бире үсми, ком чүлендә безне калдырасың, сахрада калдырасың, пустыняда калдырасың. Бер затта юк. Ләкин Ибраһим алейхиссалам ерак аягына бара. Һәм Хаҗәр анабызның соңгы соравы, Бу Аллаһ Тәгаләнең, имеш, әмереме? Шунда Ибраһим алейһиссәлам башын селки. Әйе, Аллаһ Тәгаләнең әмере, имеш, бу. И шунда Хаҗәр анабыз, Бак нинди Аллаһ Тәгаләне яратучы!

Шуңа күрә ашлары бетә, сулары бетә. Һаҗәр анабыз үкенечкә каладыр. Ләкин Ибраһим аләйһиссәлам бак девасы монда бар. Китәр вакытында Ибраһим аләйһиссәлам дева каладыр 14-нче сүрәдә 37-нче аятта Коръәни Кәримдә мөмкин табырга. И Раббым, балаларымны, нәселеме То есть балалары, онуклары үсми торган җиргә, Кәгабә янына, и Раббым, аларга тәүфик бир. Беренче нәрсә сор. Иман. Иман бир. Намазларын үтәргә вә адәмнәрнең күңеленә аларның мәхәббәтен сал. То есть Алла Сүбхәнәһү тәгаләдән нәрсә сорала Ибраһим алейһиссәлам? Беренче Аллаһ теләгә ышану. Бу безгә пример. Бүгенгесе көндә без деваны тотынабыз. Я Раббым, теге саулык, сәламәтлек, теге нәрсәдә тагын бир, дөнья бир, акча, мал. Иң беренче балаларыбыз өчен без бәхет теләсәк, җәннәтне теләсәк, без тиеш бирергә, без тиеш дева кылырга нәрсә? Тәүхид, хидәят. намазын үтәсен. Шул деваны без соралырга тиешбез Аллаһ Тәгаләдә. Һәм аннары соң нәрсә дәвам итә Ибраһим алейһиссәлам? Шул Кәгъбә җирләренә аларга ризык бир, шәят сиңа шөкер итәрләр. Дәва кыла, Аллаһ Тәгаләдән сорала. Һәм шунда аш-су беткәч, Һаҗәр анабыз үкенечкә каладыр һәм Сафа тавына менә. Бага кем дәме юк. Һәм аннан соң Марва тавына менә. И бөгенгесе көндә хаҗга китүчеләр, хаҗда булучылар кешеләр шул Сафа һәм Марва тавын Менеп төшәләр. Җиде мәртәбә шулай буладыр. Эзлидер, сәбәп кыладыр. Һаҗәр анабыз кемдәме булмас, каяда сумы юктыр. Шул адәт каладыр. Хаҗилар да бөгенгесе көндә эшли, Һаҗәр анабыз да. Һәм күрәдер Исмаил аләйһиссәлам янына килгән фәрештә. Фәрештә канаты яки аягы белә шунда су казый.

Качма, качма. Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, Хаҗар анабыз әйтмәсә иде, качма, качма, Зәмзәм, ул вакытта ул бер елга булыр иде, бер зур елга булыр иде. Шуңа күрә Зәмзәм савы түгел, күзләрдә дә каядыр Зәмзәмнең эчтәлеге, Зәмзәмнең тарихы кайтадыр кая? Ибраһим алейһиссәламгә. Зәмзәм бер төштә генә чыгу. Беркая да артык чыкмый, дир. Анын юлы, Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям әйтәдер, анын юлы җәннәттән алына, дир. Шуңа күрә без дә тиеш төгәл генә бу сүзне, бу суны без тиеш белергә. Һәм э, Ибраһим алейхиссалам баласын һәм хатынын калдырса да, аларны шулай ешырак килеп баккалый.

И шуңа күрә шунда Җөрхүм кавеме килеп утырадыр. И шунда хәзерге вакытта яралган Мәккә шәһәре. Зур бер шәһәр, кайсыда кешеләр яши, тора, комда. Кемнен теләге? Аллаһ Тәгаләнең теләге. Аллаһ Сүбхәнә Тәгалә теләде, бу Адәм балалары сахрада булсыннар, сахрада торсыннар. Хәзер Мәккә шәһәре иң ямьне шәһәр, Дөнья йөзендә санала, ди. Аллаһ тәен теләге. Без уйлыйбыз тагын, что дөнья безненчә бара. Юк, Аллаһ тәлә теләге буенча бара. Кая гына моң адәм балалары яшәмәсен, бакча күрәбез. Сывык ятларда, Сибирда яшиле. Кемнен теләге яши бит. Анда эләк тә үсми. Үңгә җимешләрдә үсми, яшиләр. Шуңа күрә, кая гынамы булмасын, адәм баласы Аллаһ Тәгалә теләгән юлларына итәдер. И шул вакытта, үсә башлагач, Ибраһим алейһиссәлам инде йөреп торды. И бердән-бер көнне килеп кунгач, Ибраһим алейһиссәлам күрәдер төш. Төш күрәдер. Төш күргәч, анда без беләбез пәйгамбәрләрнең төше, ул инде пәйгамбәрлек булган, ул вазыйфа булган. Ибраһим алейһиссәлам корбан китерә яңы беренче баласы Исмаил алейһиссәламне. Бак нинди Алла Сүбхәнә Тәгалә испытание бирә. Тикшерү бирәдер. Һәм бу төшне күргәннән соң ул баласына нитә. Ә бала шундый тәрбияле, шундый тәртипле, Алланын әмере булса үтә. Алланын әмере булса үтә. Субханалла. Безне бүгенгесе көндә балалар тыңлыймы? Юк. Потому что җәмиятем, без, ата-аналар бүгенгесе көндә уйладык, Аллаһ Тәләдән башка балабызга бирсәк, яхшы аш, яхшы су, яхшы өй, яхшы машина, яхшы уку бирсәк, ул бәхетле булыр. Ул безне багыр асрар. Ләкин без күбесенчә күрәбез, балалар нәрсә булды? Патша булды. Бүген әти-әни, бала нәрсә әйтә, әти-әни шуны эшли. Атә бүген аласыз машина, аласыз. Әйтә бүген квартир сатасыз, сатасыз. Бала ни әйтә, шул була. Бу пәйгамбәребезнең хак сүзләренә Киләдер. Кыямәт алнысыннан, имеш, булыр балалар патша! Патша! Без тез чүгеп яшибез балаларыбызга. Нәк булды мондый хәл, потому что җәмгыятем шул ук сәбәп динне калдыру. Элгәреге бабалардан, ата-аналардан балалар курккан. Вот хәзер гына бага монда теге семьяда да, нидә дә, гаиләләрдә дә Картны утыртмый өстәлгә балам утыртсын, әче баламнын каршына чияне китер, баламнын каршына итне китер. Без бала. Шуңа күрә җәмгыятем бу дөрес түгел. Алла Сүбхәнә Тәгалә кушты балага буйсынарга ата-анага. Ә каян ул буйсынуны алырга без можем? Кайчан без баланы тәрбиялибез? Кайчан без аны өйрәтәбез? Конечно, без тыңламыйбыз. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, балага 7 яшь тулды, өрәт динге. 12 яшьләр тулды, бастыр намазга, гыйбадәткә. Ул белсен, Аллаһ Тәгаләнең кагыйдәләрен белсә, ул ата-ана хакын белер. Ә Аллаһ Тәгаләне белмәсә, адәм баласы, дөньянын кагыйдәләре анарга тигез. Ул куркмый кемнән дә, харам да эшли, харам да ашый. Шуңа күрә ашату, эчерүдә төгел. Ибраһим алейһиссәламнен Исмаил алейһиссәламне Исмаил алейһиссәлам тыңный, нәк атасы гыйбадәт кыла, Аллаһ Тәгаләгә буйсына. И шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, Телисез бу дөньяны гына, мә сезгә бу дөньяны, булыгыз кол, балагызныкын. Ә телисез ахирәтне, сезнен балагыз сезгә иярер. Миңа кол булыгыз. Шуңа күрә Исмаил алейһиссәламне алып китә. И шул вакытта барганда э, Җәбәрәт тавында качан Ибраһим алейхиссәламне шайтан вәсвәсә кыла алмыйдыр, алдый алмыйдыр, киләдер Исмаил алейхиссәламгә. Әйтәдер, әтиң бит чалырга итә үзеңе. И бат нинди балада тәрбия, Алланың әмере булса, шунда Җәбәрәт тавында Исмаил алейһиссәлам җиде таш җыядыр да һәм шул вакытта җиде таш беле Иблиска Аллаһу әкбәр сүзләре беле атадыр, суга, выргыта Иблис өстенә. И шулай өч мәртәбә буладыр инде. Өч мәртәбә була. Ква шайтанны. И бу гадәт бөгенгесе көндә калган, хаҗилар тоже, Җәбәрәт тавында бар шундый ташлар, иблиснын урнысы, шунда халык ташлар алып, кече ташлар алып, шунда выргыталар. Сафа һәм Марва тавын.

Аллаһ Сүбхәнә Тәгалә әйтә, Әй Ибраһим, син Аллаһ Тәгаләнең әмерен үтәдең. Әмерен үтәдең. Иң якын балаңы да, иң бер балаңы да син корбан китергең килә ди. И шул вакытта, шул вакытта Аллаһ Сүбхәнә Тәгалә аларга бирәдер, фәрештә китерәдер, куй.

И безгә дә безгә дә бүгенгесе көндә шул адәт калган. Без дә халебыздан барган кешеләр тырышырга тиеш корбан китерергә, корбан чалырга. И монда да багыгыз яхшы кыны. Алла Субхана Тәгаләнең рәхмәте, без диннең шундый күркәмлеген бүгенгесе көндә белмибез. Алла Сүбхәнә Тәгалә кушадыр корбанны ничә өлешкә бүләргә? Өч өлешкә. Алла Сүбхәнә Тәгаләгә ите дә, башы да, аягы да, бер зат та кирәкмидер. Алла Сүбхәнә Тәгаләгә безнең нәрсәбез кирәк? Ниятебез. Аның ризалыгы өчен чалу. Беренче кан тамгач ук Алла Сүбхәнә Тәгалә безләрнең корбаннарыбызны кабул итәдер.

Бер-берегез арасында рукардәшлек артсын, артсын өчен. Өченче өлешен мескиннәр дә күрсен, итне ашасын. Чөнки бит, кайчан бай кешеләр мескиннәрне оныта, мескиннәр җәмгыяте нәрсәгә ияләшә башлый? Караклыкка, каргышка. Шуңа күрә качан мескингә дә бай кеше китерәдер, анын да күңелен күрәдер, мескин дә дәва кыла башлый. Бак ничек Алла Сүбхәнәһү вә Тәгалә безнен араларыбызны төгәл итеп яраткан, даже корбан беләдә. И шуңа күрә бер ничә тарих тоже әйтәсе килә, бер ничә сүз. Э, һәм Ибраһим алейхиссалам э, шул адәтне Исмаил алейхиссалам белән корбан чалуны безгә калдырадыр. Һәм тагын шулай ук ике тарих китерәсе киләдер Исмаил алейхиссалам белән. Кашан Исмаил алейхиссаламнан әниесе үлә, ул үләнәдер. Үләнәдер, Һәм Ибраһим алейһиссәлам килә Багрга, монда үдә хатыны гына буладыр. Хатыны гына була, и сорый, кая Исмаил? Ул имеш китте аш табырга, ризык табырга. И шунда Ибраһим алейһиссәлам сораша башлый. Ни хәл, ничек торасыз? Нитә. Хатын зарлана башлый. Әпә юк, су юк, улысы юк, бывысы юктыр, ите юктыр. теге жаловать саи теле. И шунда Ибраһим алейхиссалам әйтә, Исмаил алейхиссалам каткач, салям ат кунак килгән иде һәм бусага төбеңе алыштыр. Шундый нәсихат. И шул вакытта киләдер Исмаил алейхиссалам ката эвенә бәлә кемдер булган хатыны сөйлидер, кунак иде имеш бездә һәм салям әйтте үзеңә Һәм әйтте, Бусага төбеңне алыштыр. И шул вакытта ул, Исмаил аләйһиссәлам, әйтте, Все, мин сине белә тормыйм. Аерылдык. Һәм тарих дәвам ителәдер, һәм Исмаил аләйһиссәлам үнгәне үләне. Һәм тагын Ибраһим аләйһиссәлам киләдер дә, ләкин Исмаил аләйһиссәламне эвендә тапмыйдыр. И шул хатын белә инде сөйләшә башлый, нихал, ничек торасыз? Шунда хатыны, икенче хатыны Исмаил алейхиссәламнеке сөйли, әлхәмдүлилләһ, яхшы, әйбәт инде, су да бар, ит тә бар. И шунда Ибраһим алейхиссәлам дәва кыладыр, чтобы бу якларда, бу гаиләләрнең булсын итләре, сулары. Һәрвакыт, һәрдаим. И, әйтәдер, яхшы имеш китәмен Исмаил алейһиссәламгә салам ат һәм бусага төбен яхшы кыны шыпласын. Шыпласын. Буны э, кайтадыр Исмаил алейһиссәламдә кем имеш иде, я бер ир кеше килгән иде, син турыңда сорашты, салямнар тапшырды һәм әйтте бусага төбеңә шыпла. Бу әйтә хатынына син минен хатыным Яхшы хатыным төгел хатын, мин сине үләндем. И бүгенгесе көндә дә хатыннар дөресенчә аңгармыйды, что без бер беребезгә бәйле. Если мужик кеше, ир кеше эшли, ризык таба, то шөкерәнә кирәк кылырга. Конечно, безнен Аллаһ Тәлә юлын калдырып күрсәтәдер, бүген хатыннар таки зарлана гына. Машинабыз юк, ашыбыз юк, сывыбыз юк, ди. Бер, э, бер карт катан инде әйтә, әй туганым, әй туганым имеш, бу өстәлләргә без имеш, зарлансак, Аллаһ Тәлә безне башка имеш сугар. Бүген нәрсә кияргә белмиләр, һәр Ә Барямга яңы күлмәк сатып алалар, ләкин хатыннар таки зарлана. И шуннан ирләр дә тотынадыр азып бетәргә. Ирләр дә югатадыр ирлеген. Конечно, килә, өйдә тынычлык юк, ул зат юк, бу зат юк. Шөкеранә кылырга кирәк. Алла Субхана Тәгалә Коръәни Кәримдә дә әйтте, Шөкеранә кылыгыз, Мин арттырырмын сезнен ризыгыгызны. Әлхәмдүлләһи әйтеп яшәргә кирәк җәмият дип. Әлхәмдүлләһи әйтеп яшәргә кирәк. И кызларыбызны да тәрбияләргә кирәк. Тәрбияләргә. Бүген кызларыбызга әйтәбез, ба, манен квартиры булмаса, машинасы булмаса, анарга кияүгә чыгуны уйлама. Субханаллаһ! Нинди сүзләр сөйлибез бүгенгесе көнне? Нинди каршылык Аллаһ Тәгаләгә кылабыз? Ә Ибраһим алейһиссәлам нәрсә өйрәтеп калдырган? Зарлана торган хатын белә яшәмә. Зарлана торган, потому что ул гаиләне дә тетә, балаларны да тетә, бөтен затны тетә. Ирне, кешенекен дә ирлеген югаттыра. Һәм шулай ук тагын бер тарих, Ибраһим алейһиссәлам белән Исмаил алейһиссәламнең тарихы нәрсә? Алар Кәгъбәтулланы төзи. Алла Субхана Тәгалә әмер килгәч, Ибраһим алейһиссәлам тагын киләдер Исмаил алейһиссәламгә, әйтә, Аллаһ Тәгалә кушты өйне төзергә, Кәгъбәтулланы төзергә. Һәм шул Кәгъбәтулланы төзеп куялар. И монда да Ибраһим алейһиссәламнең

Кәабәтулланың нигезен күтәргәч, И Раббыбыз! Эшебезне кабул ит, Син ишетүче һәм күңелләрне белүчесен, дип дога кылдылар. То есть төзеп бетергәч, чакырадыр. Шунда атялар кем имеш йөрер? Вот хаҗилар китте, әлхәмдүлилләһ шөкер. Кәәбәтулла тирәсе беркачан да буш төгел. Беркачан да буш төгел. Халык йөреп тора. Монда әйтәләр Ибраһим алейһиссәламнен девасы булып торадыр. Девасы булып торадыр. Шуңа күрә Э, әлдә бар тагын бер э, шул девага э, фикер, то что кешеләр бер тапкыр хаҗга баргач, тагын телиләр хаҗга баруны.

Балалы булды. Ул да тапты бала Исхакны, и шуңа күрә Сара анабыздан да бала булды, һәм Исхактан булды шулай ук Якуб алейһиссәлам, Якуб алейһиссәламнән булды Юсуф алейһиссәлам пәйгамбәрләр һәм э, ривәятләр киләдер. Бер Аллаһ Тәгалә, конечно, үзе белүче Әл-Акса мәчетен Ибраһим алейһиссәлам белә Исхак аләйһиссәлам 40 елдан соң салдылар Кәгъбәтулладан. Хәзер ут бар, Палестина шәһәрләре, Әл-Акса мәчетен, шунын нигезен салучы, әйтеләдер, китереләдер риваятьләр, Исхак белә Ибраһим аләйһиссәлам салучы. Шуңа күрә шунын тарихын тәмамлыйбыз.